X'memorja għandek eh, tal-professur Ġuże Kulina? Mela, il-prof Ġuże Kulina kont nafu fiż-żożija tiegħi. Kien diġà beda jaħdem xi ħaġa mal-papa. fuq id-dizzjunarju u ovvjament il-Papa ried daqqa t'id f'dak li huwa organizzazzjoni u management tad-dizzjunarju. Hemmhekk sirt nafu, ovvjament kien persuna li kien tuli, jieħu gost jitkellem ma' kulħadd. Ovvjament kellu l-opinjoni tiegħu, fis-sens kellu l-karattru tiegħu, però Żgur ukoll kien persuna li kien metikolus ħafna, ġifieri l-organizzazzjoni tad-dizzjunarju kien f'moħħu u f'moħħu biss, lanqas kważi fuq biċċa karta, anki minħabba wkoll li ma kien jafda lil ħadd, kien persuna li jrid jaħdem. Però kien jagħraf ukoll li d-dizzjunarju tiegħu kif riedu hu ma jistax isir waħdu. hu biss jiġifieri, ġiet ukoll numru ta' kollaboraturi miegħu, speċjalment wara li spiċċa jew irtira mill-università fejn imbagħad kellna naqilbu l-istudju tiegħu, l-istudju li kulħadd jif kulħadd fl-età li kien li kien jafu kien jaf dan l-istudju kien sar il-mekka tal-produzzjoni tad-dizzjonarju konna Ikkonvertejnih fi studju ta' kollu kkonċentrat fuq id-dizzjonarju. Nimmaġina kont għadek żgħir ukoll jiena meta. Jekk m'iniex sejjer żball kelli xi erbatax, sittax-il sena. Meta meta konna fil-profs u konna niddiskutu iktar, jien m'iniex lingwista ġifieri, però konna niddiskutu ħafna fuq ħafna affarijiet jiġifieri anke fuq affarijiet li jmorru lil hinn mill-ħajja jew mill-edizzjoni tad-dizzjonarju. U jiġifieri x'relazzjoni kellu ma' missierek ukoll u miegħek? Mela, ir-relazzjoni ta' missieri kienet interessanti ħafna. Papà kien ġie Malta biex jagħmel MA fl-Istorja u kien qiegħed jagħmel xi ħaġa fil-Librarianship ukoll fejn wieħed mill-modules kien itiħ il-Prof. Sakulina. U l-Prof. Aquilina dejjem fil-lectures tiegħu kien isemmi dan il-magħrifni dizzjunarju, qed jipprepara dizzjunarju. U minħabba li l-Papa minn Għawdex u aħna kollha familja Għawdxin u kien jafu li t-tnejn huma minn Għawdex kien ħafna drabi jinkih lill-Papa. As such il-Club Cosma Maltin kien għadu ma bediex imma il-Papa kien diġà għamel xi pubblikazzjonijiet żgħar f'Għawdex. U F'Għawdex il-Papa allura kien magħruf li jagħmel il-kotba. U darba minnhom qallu qallu min jaf tagħmilulix inti dad-dizzjonarju. Qallu insomma qallu inti ma tasalx xaġek u l-Papa kien jgħidha din eh, xi darba toħroġ fil-memorji tal-Papa, diġà din miktubi, ovvjament, ehm, qallu jekk ma naħorġux jien naħorġu lek it-tifel. U minn hemmhekk minn hemmhekk eh, nibtet isa dil-ħbiberja Però naħseb prinċiparjament il-ħbiberija tiegħu mal-Papa kienet iktar għax it-tnejn ġejjin minn Għawdex. L-insularità ta' gżira iżgħar minn Malta ħafna drabi ġegħlek tfittex nies li ġejjin mill-istess għeruq tiegħek. Allura allura kienet kienet ovvja. Ovvja wkoll li fiż-żmien li dħalna għad-Dizzjunarju ta' Aquilina ma tantx kien hemm minn fejn ma tantx kien hemm pubblikaturi wkoll. Żgur naħseb kien żmien differenti. Kien differenti għal kollox.
Però kienet kienet biberija naħseb li kienet biberija ta' bejn żewġ għawċin li jġildu mhux jġildu issa żewġ minuti wara jieħdu kafe flimkien u jekk mhux xi grok whisky wkoll. U jissu ma ġara xejn, però l-argumenti kienu dejjem ikunu fuq fuq is-sustanza mhux fuq xi affarijiet personali, ġifieri fuq kif se jsir id-dizzjunarju, x'għandu jsir, il-provi li ġejjin u. Minn hemmhekk. Interessanti ħafna għax fil-verità nibtet l-idea wkoll kif biex sar possibbli x-xogħol.
Nafu li intom kontu pubblikaturi li għamiltu d-dizzjunarju kif qed ngħidu u kien ta' suċċess ukoll. Iżda kif nibtet l-idea tad-dizzjunarju? L-idea tad-dizzjunarju kif diġà għedt kienet diġà f'moħħ Aquilina. Aquilina Kien jaf eżatt xi jrid, però ma kellux il-moħħ organizzattiv f'dak li għandu x'jaqsam il-proċess tal-istampar. Kien ukoll persuna li jekk ma tafx titkellem ħażin iralek titkellem ħażin. Insomma, ġifieri biex npoġġuha f'mezzi f'mezzi daqsxejn inqas inqas. Perfezzjonist naħseb.
Perfezzjonist, però kellu din il-manija li Il-ktieb mhux lest sakemm mhux stampat.
Sewwa. So, issa qed nitkellmu dejjem f'era fejn il-kompjuters ma jeżistux, internet ma jeżistix u l-mezzi tal-lum teknoloġiċi dwar l-editing ta' ktieb qas biss konna noħolmuhom, jiġifieri konna ngħidu min qas min jaf, ifhem, kienu 'l bogħod ħafna minn dawk li huma llum u ħafna drabi Aquilina kien jibda jikkoreġi d-dizzjunarju tiegħu meta jkun dak li aħna nsejħulu proof stage fl-abbozzi. Meta fil-fatt il-xogħol suppost kellu jsir qabel, jiġifieri fuq typewriter, imbagħad jikkoreġi, imbagħad jerġa' jsir, però hu kien jikkoreġi wara li jara x-sheets kbar tal-xismu, x-sheets li llum ħafna minnhom qegħdin depożitati l-università. Apparti li l-ħin kollu jerġa' jikteb, ħin kollu jerġa' jikkoreġi lilu nnifsu. Jirrevedi l-ħin kollu lilu nnifsu. Tajjeb li ngħid li Aquilina, għal min jafu jew għal min għadu jiftakru, ma kien jikteb xejn. Aquilina jiddetta. Sewwa? Jiġifieri hu kellu flow f'moħħu li kienet inkredibbli, jiġifieri jgħidilek eżatt kif għandha tinkiteb. u wara dak ma kienx jerġa' jirrevedi xejn, ħlief meta jara l-proofs tal-ktieb. U hemmhekk fejn kienu jidħlu ħafna problemi u ħafna kwistjonijiet bejn magħna u mal-istampatur anki minħabba li l-ispiża mbagħad tad-dizzjonarju bdiet tisplodi ġifieri. Nafu li dak iż-żmien kienet għolja l-karta u forsi kien żmien ieħor. Kif kontu sibtu l-fondi biex tippubblikaw dawn il-volumi kollha? Mela, Ħa nirristruttra ftit il-mistoqsija b'mod differenti. Mela, id-dizzjonarju ta' kull huma maqsum fi tnejn. Għandek il-parti Malti Ingliż eh, u l-parti b'żewġ volumi mbagħad għandek l-Ingliż Malti f'erba' volumi. Il-proċess fit tfassil għall-istampa tiegħu sar b'mod differenti. L-ewwel żewġ volumi saru permezz ta' li tajna x-xogħol kollu lill-interprint stamperia li llum għalqet. U Aquilina kellu, minħabba li kien jiddetta kollox, kellu din il-fissazzjoni li x-xogħol mhuwiex lest qabel ma jarah forma kważi finali. U filwaqt li aħna minn Arena kellna x-xogħol fuq typewriter lest għall-istampa, hu kien għadu l-ewwel l-ewwel parti tal-provi u fil-fatt kien jibqa' jikkoreġi, jikkoreġi, jikkoreġi. Bil-konsegwenza li l-ispiża fuq il fuq il-provi tal-ewwel dizzjunarji kienu telgħu b'mod esorbitanti, kienu qabżu l-50,000 lira Maltin, għal qed nitkellmu għal 40 sena ilu qed nitkellmu fuq spiża spiża kbira ħafna tali li kienet kważi fallitna. Ehm, u dik konna kellna noħorġuha kollha aħna x'ma kellna l-ebda għajnuna mill-ebda gvern jew l-ebda ma kienet eżisti l-ebda l-ebda kunsill dak iż-żmien biex biex jgħinna. Kważi ngħid ukoll li kieku l-Kunsill tal-Ktieb jew kien jeżisti llum xorta ma kienx jagħtina dak it-tip ta' flus u għajnuna. U mbagħad ħarġu ħarġu l-ewwel żewġ volumi ħarġu mingħalija kien hemm tmien snin bejn l-ewwel volum u t-tieni volum anki minħabba nuqqas ta' fondi u riżorsi. Apparti l-provi Aquilina kien dejjem ikollu bżonn assistent wieħed jew tnejn jgħinuh. U xi ħadd biex jittajpja dejjem irid ikun hemm għax kif kif diġà għedt Aquilina kien persuna li jiddetta u mhux jikteb, jiġifieri kien kien ikun ċar ħafna f'moħħu xi jrid jgħid u mbagħad jiddetta u xi ħadd jikteb. Fi żmien fejn kompjuter ma jeżistix, software għal word processing ma jeżistix, kienet it-typewriter. U hemmhekk l-ewwel żewġ volumi l-Malti-Ingliż sar b'dan b'dan il-mod. Li kieku kellna nagħmlu evalwazzjoni tal-flus, il-feasibility study tad-dizzjunarju, illum ngħid li ma kinitx feasible kważi għal xejn. Illum nikkalkulaw li fid-djar m'hemmx aktar minn 3,000 settijiet ta' dizzjunarju fuq popolazzjoni ta' 500,000 ruħ. Huma vera ftit. Meta mbagħad ġejna biex nagħmlu t-tieni parti li mingħalina kienet se tkun żewġ volumi oħra imma mbagħad spiċċat f'erbgħa ġifieri diġà għandek kalkolazzjoni żbaljata li marret id-doppju so il-pruvajna xi ħaġa xi ħaġa ġdida. Sa dak iż-żmien kien bdew joħorġu l-ewwel tip ta' ta' word processing packages u anki computers u konna installajna Apple Mac tal-ewwel ġenerazzjoni fil-uffiċċju tal-Profs Aquilina. u kellu dejjem dejjem l-assistenza, però tal-inqas l-ispiża tat-tibdil tal-provi ma kinitx ma kinitx qiegħda hemmhekk investejna fit-teknoloġija aktar aktar milli milli x'ismu. Però l-proċess kien itwal għax il-bażi tat-tieni parti tad-dizzjunarju huwa l-Ingliż u l-Ingliż huwa voluminuż ħafna iktar sewwa mill-Malti. Hemmhekk ukoll indunajna li kellna bżonn għajnuna finanzjarja. Fil-fatt konna konna kienet inħolqot speċi ta' fondazzjoni, il-Maltese Language Research Trust Fund, li fiha konna sibna numru ta' ta' sponsors ewlenin. Nista' nsemmi qegħdin fid-dizzjunarju fosthom azjendi bħal Farsons, azjendi bħall-Australian Tobacco, dak iż-żmien kien kienu Tip-jip kien għadu, eh. kien għadu invoka ħafna illum tajjeb li nħidu li tip-jip jagħmel jagħmel ħażin u dat tip ta' sponsorship mhumiex mhumiex aċċettati imma eh, fortunatament għall-addizzjonarju kienu kienu tajnuna kbira, però mbagħad kellna entitajiet oħra bħal Air Malta qed nipprova niftakar kien hemm l-MUT dak iż-żmien li kienet għennitna biex anki hi tkun garanti tal-flus li ngħataw verament qed jintefqu għall-iskop li qed isir. U grazzi għal dawn il-flus, mingħajr jekk kienu nġabru b'kollox mal-40 jew 45 elf lira Maltin, saret intefqu fil-bżonnijiet ta' riċerka għal Tieni parti tad-dizzjonarju li mbagħad eventwalment ħarġet ftit wara, mhux ftit wara sew, il-mewt tal-Profs Aquilina, però kien lest lejn l-aħħar tas-smin tas-snin disgħin, jiġifieri l-1999 ħareġ l-aħħar volum tad-dizzjonarju biex hekk ukoll għaqqadna s-sitt volumi.